Бисмиллахир рахманир рахим. Мехрибан һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга бөек ислам тәгълиматына багышланган дини ва милли иҗтимагый программабызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Сәлам сезгә, Балкыш программасын караучылар! Туган тел каналын, туган телебезне, динебезне, туган халкыбызны яратучылар! Бүген сезнең игътибарыгызга мөгътәбәр шәхесләребез рубрикасын тәкъдим итәбез. Аның мәгънәви көче шуннан гыйбарәттер. Әйе, адәм баласының җир йөзендә яшәвенең бердәнбер максаты ул бәхетле булып яшәү. Ул рух гүзәллекләренә ия булып яшәүдер.
Хәзрәт, менә күренекле философ, атаклы философ Дейл Карнеги әйткән, Бәхетле булу, ул үзеңне бәхетле итеп тою, дигән. Сез моңа ничек карыйсыз? Күркәм фикер, тугры фикер. Адәм баласының Җир йөзендә яшәве һәм менә шушы гомерне мәгърур һәм лаеклы итеп яшәү һәммәбезнең вазифасы. Без үзебезнең программабызда тамашачыларны милләтебезнең йөзе каш булырдай күп кенә шәхесләр белән таныштырдык. Хәзрәт, менә шушы безнең Ихлас мәчетебезнең зур тарихы бар бит инде. Аның чишмә башында торучылар бар. Менә шул хакта безгә кем сөйләп ишеттерер микән? Әйе, тарихыбыз егерме еллык Ул инде тарих күзлегеннән бик аз булса да, кеше гомеренә күрә ул шактый. Ә шулай да Ихлас мәчетебезнең мөтәвәлият әгъзасы, мәхәлләбезнең тәфтиш һәйәт ревкомиссия рәисе Фаил абзыебыз Хөснуллин үзенең фикерләрен әнә шулай гәүдәләндерде.
Бу бинаны биргәч, инде беренче көннәрендә, әйтик, бер биш-алты кеше хәзрәтнең инде танышлары, дуслары белән генә ишекне ачып, монда керүе куркыныч иде. Куркыныч әйттем инде, урамдагы чүп-чарларны монда бу бинага тутырганнар иде. Бер ун-унбиш камаз монда шушы бинадан чүп-чарны гына ташларга инде мәҗбүр булдык. Шуннан башланып китте инде. Инде стеналарына аның инде карарлык түгел иде, идәннәренә дә карарлык түгел иде. шундый хәлгә җиткән иде, чөнки, тагын да кабатлыйм, ташландык бина һәм дә ул юкка чыга торган бина булып чутлана торган бина булганга, шулай, шундый халәттә иде. Менә шул ташландык бинаны шушы хәлгә җиткерделәр. Аннан Таралып китте инде, менә үткән картлар, өлкән яшьтәгеләр һәм дә башка мәчетләргә йөргән өлкәнрәк яшь һәм дә яшьләр дә менә мәчет ачылды, мәчет итеп ачтылар, менә шушы бинаны, элекке кинотеатр булган бинаны дип, сүз таралды һәм дә башка мәчеттә укыган, белем, дин белеме алган һәм дә шулай ук мәдрәсәдә укыган шәкертләр дип әйтик, өлкән яшьтә булсалар да, менә алар ишетеп, менә шушы мәчеткә килә башладылар. Менә шулай итеп көннән-көн килүчеләр беренче көннәрне килгән, көннән-көн килүчеләр күп булып, бар да булышып, менә э, ул вакытларда әле эчендә э, намаз укырга укырлык түгел иде, эш киемнәре белән килеп, шүпне тазартырга гына шулай көннән-көн кеш Кеше күбәя башлады. Һәм дә инде бер ай да үтмәде, өстебезгә туннар киеп, пальтолар киеп, туннар белән, пальтолар белән шушында басып намаз укый да башладык. Менә шуннан инде халык Агыла да агыла.
Хәзрәт, ә менә шушы кадәр матур, нурлы, шул кадәр мәхәббәт бинаны кулга төшерү ничегрәк булды ул? Ул җиңел булмагандыр. Бик урынлы сорау бу. Әлбәттә, Җиңел дип тә, авыр дип тә әйтмибез. Ләкин бу бер мөкатдәс тәкъдир, Аллаһ Тәгаләнең мөселманнарга биргән бер тәкъдире, язмышы бу. Моның хакта без Ихлас мәчетебезнең хозурында Әһле Ислам җәмәгатебез белән, мөтәвәллият әгъзаларыбыз белән Фидүс Әгъләмовичның очрашуында бу мәсьәләләрне шулай ачыкладык. Әле Уфа мәркәзебездә көн уртасы. Бүген җомга. Көн уртасы, әһле ислам галимнәребез әйткәнчә, догаларның иң кабул булган минутларыдыр. Газиз вә газәмәтле Мөтәвәллият, ихлас мәчетебезнең җан тамырлары сезләр. Бүген мәхәлләбездә фәүкилгадә гадәттән тыш бер утырыш. Шушы камера шәкелендә мин хәерле сәгатьтә, изге нияттә булсын дип догалар кылмакламын, Раббым хикмәт белән ач күңелемне, халкым аңласын сүземне дип догалар кылмактамын. Үзегезгә мәгълүм, шагыйрьләр әйткәнчә, җирнең кагылган саен кубыла, коела ярчыгы. Катламнары арасыннан ислам чыга. Ислам чыга. Бүген Мөтәвлият әгъзаларыбызның бер тантаналы утырышы, фикерләшү утырышы. Нәкъ шагыйрьләребез әйткәнчә, нәкъ галимнәребез әйткәнчә, болытлардан да өстәрәк чишмәләр бар, җир асларында шәһәрләр бар. Менә дөньяның бер балкып торган шәһәре Уфа. Шушы Уфа башкалабызда без үзебезне бик бәхетле, бик бәхтияр дип әйтергә хакыбыз бар. Чөнки мөселманнарның дини оешмасы моннан егерме өч ел элек әле үз тарихын, хакка хезмәт юлын башлады. Һәр башлангычның сәбәбе бар. Сәбәпсез кыл да кыймылдамас. Бу Уфа мөселманнарына, Башкортстан мөселманнарына бөек бер шәрәф, бәхет. Шунысы да мәгълүм булсын, бәхетләргә ирешү, сәламәтлек ярларына ирешү өчен бик күп гайрәт кирәк. Ләкин һәр милләтнең, һәр халыкның үзенең гайрәтлеләре, бер бөртекләре була. Алар турында хатта Җәләлетдин Руми хәзрәтләре болай дигән, Караңгылык яктылыктан качар, ялган тугрыдан качар. Кояш ялгыз булса да, бу дөньяга нур чәчәр. Каргалар көтү белән, ә бөркет ялгыз очар, дигән. Димәк, безнең дә сәламәтлек ярларына чыгаручы бер бөртекләребез, каһарманнарыбыз, бөркетләребез бар. Чөнки милләтнең һәм диннең дә барлышы аның зыялыларына, аның гайрәтле, куәтле һәм бай кешеләренә йөкләнгән. Бу шәригатебез буенча да һәм дөньяви хәятебез буенча да шулай. Бүген мин иң башта әйтеп китәр идем, арабызда Фидүс Әгълямович Җамалетдинов утыра, Мин сезгә бүген аның монда килеп утыруының сәбәбен әйтәм. Әлбәттә, Фирдүс Агълямович, без, әлбәттә, егерме өч ел үтеп китте, без үлмәдек, ләкин без уйландык һәм уяндык. Уяндык, димәк, менә сезне бүген яңадан колач ачып каршылыйбыз. Бу тарихның чишмә башы моннан егерме ел элек иде. Мин Төркиядән каникулга кайткан идем, шунда ишеттем. Луч кинотеатрын кемнәргәдер бирәләр, имеш. Кемдер сатып алырга тиеш, имеш. Мин уйландым, фикерләндем, берничә ханымнар белән сөйләштем администрациядән. Алар инде, Кит, Мөхәммәт, кач, кирәк нәрсә түгел. Син аны гомердә аякка бастыра алмаячакның, ул җимерелгән бит инде. Кирәк нәрсә түгел, туганкаем, мин сине яратып, хөрмәт итеп әйтәм, дип өзгәләнеп әйткән апаларны да хәтерлим. Ләкин мин. мэриягә юл тоттым. Әлбәттә, мэриягә мине кертмәделәр. Чөнки бер кеше дә мине белми. Әйе, бераз әчендем дә, ярар, киттем, каникул вакыты китте. Мин Төркиягә баргач, Анкарадан

Шул бинаны, әүвәлге кинотеатр Лучна, епархиаль управлениега, шуннан соң үзәк дин нәзаратына, Башкортстан дин нәзаратына, тегендә монда тәкъдим итәсез икән, алар алмаганнар, алмыйлар икән. Мин әйтәм, шуны менә Ихлас мәчетенә э, мәчет итеп бирсәгез дип, дип сүз башладым. Ул мине озак тыңлап тормады. Так, син теге Мөхәммәт Галлямов. Син теге Ихлас телевизион программасын алып баручы Мөхәммәтме дип әйтә салды. Әйе, мин әйтәм. Фирс Галлямович, Мөхәммәт хәзрәт без әнкәй белән сезнең тапшыруларыгызны атна саен карыйбыз дип әйтә салды. Менә минем йөрәккә җан керде. Шатландым. Килегез, керегез. Әлбәттә, мин 3-4 көн дә үтмәде. Төркиядән очып та кайттык. Фидос Аглямович кабул итте, без аңарга хат белән бардык. Менә 15-20 көн дә үтмәде, мэрия карар чыгарды. Менә шушы бинаны мөселманнарга бирергә. Һәм артыннан тагын шундый хәбәр килде. Бу бинаны җимерәләр, сносят. Ни өчен дип уйлыйбыз? Чөнки иске 1956 ел гына төзелгән булса да, ул чөнки җимерек хәлендә иде. Э, кина карарга йөрми башлагачтан, аның түбәләренә бик күп кар явып, түбәсе җимерелеп, беренче каттан икенче катка уже су агып, җимерелеп ята иде. Менә шушы шәкелдә бу бинаны без алдык. Шуннан соң Рәшит Губайдуллович дигән бер архитектор бар иде. Фирүз Әгъләмович та аны белә. Ул инде, әлбәттә, мәрхүм. Ул кеше миңа бик мәрхәмәт итте. Каригали Мөхәммәт туган, бу бина бит яңа, ди, 56 нчы елгы гына, ди. Значит, дүрт җиреннән Фундаментларын чокытты, карады, фундаментлары ике метр ярым бутый каменьнан эшләнгән. Бина ны весь карап чыкты, берничә җирендә трещина кебек ярык нәрсәләр дә булса да, һәм Рәшит абый әйтте, Мөхәммәт улым, бу бу бина әле кәмендә 200 ел тагын торачак, диде. Менә шулай иттереп, Ихлас мәхәлләбезгә җан өрелде. Һәм аның тәгъмир-ремонт эшләрен башладык. Әлбәттә, мин иң башта таптым менә шушы, менә шушы милләт анабыз Дилә апабыз аркасында Минрайс Марбановичны. Мин сөйлим, ничек эшләргә, ничек моның түбәсен җүнәтергә, ничек монда керергә. Дилә апа мине та бер министрга җитәкләп апара, тагын икенче бер хәллерәк кешегә, та өченчесенә. Һәм кайсы бер җирдә ярдәм итмәсәләр дә, күп җирдә ярдәм иттек, иттеләр һәм менә шулай мәчет хезмәт юлын башлады. Инде киләсе елга хакка хезмәт юлыбызны яки җомга укылуга да монда 20 ел була. Ә олы тарихыбызга 23 ел. Әлбәттә, бу арада без күпне күрдек, күпне кичердек. Сезнең белән бергәләшеп, киңәшләшеп. Мин, әлбәттә, акылым-йөрәгем җиткәнчә тырыштым, ләкин безнең мәхәлләбезнең көчле умарта кебек хезмәт алп баруы, ул аның мөтәвәлият әгъзаларының булуы. Мөтәвәлият әгъзалары һәрвакыт. Миңа киңәш бирәләр. Менә моны, туган, син эшлә, ә моны эшләмә, моңардан ваз кич, дип миңа гел өйрәтеп торалар. Менә киңәшле эш тар калмады. Шуның өчен мин мәтәүлият агзаларыбызга һәрвакыт сез безнең җан тамырыбыз, әлдә сез бар дип шатланам. Чөнки башка мәхәлләләрдә, башка җирләрдә бу кадәр куәтле мәтәүлият юк. Филза Гыйләмович, әле алда гомер булырга тиеш, бар булсын. Һәм без бүген шулай бер булыйк, тере булыйк, эре булыйк, гамәлдә һәм фикердә бер булыйк дип догалар кылап, тагы да хезмәтне дәвам итәбез. Без Минрайс Марванович Аны милләт атабыз дип йөртәбез. Бик аңардан канәгать без. Ул карлы-бозлы елларда безгә ярдәмче булды. Без аңарга таяндык һәм, ниһаять, ул бүген безне шушы шәкелгә китерде. Ихлас мәчете, ул Аллаһ йорты, биш намаз укыла, Һәм атна саен җомга вәгазе монда укыла, Ихлас телевизион студиясе, Ихлас китапханәсе, Ихлас мәҗмугасы журналы, Ихлас илаһиләр иҗат берләшмәсе, Ихлас халыкара бүлем, без хаҗга, Иерусалимга, чит илләргә белән аралашабыз, Иран, Төркия, Белоруссия, Болгар һәм башкалар менә шушы бүлемдә бездә бар. Һәм, әлбәттә, матбугат, издательство, издательство Ихлас нәшрияты. Менә шулай күп кырыйлы итеп заманча хезмәт итергә тырышабыз. Чөнки бер нәрсәдән дә артта калырга ярамый. Ислам это развивающееся мировоззрение, модернизация его главное качество и ведущая сила, и она способна ответить на все вызовы времени. Фәиз Сәгълямович, тагы да мөтәвәлият әгъзаларына элек бик сөйләгәнем юк ие, сезгә рәхмәт, димәк, безнең бәхетнең чишмә башы ул сез. Мин аны бервакыт онытмадым, онытмасбыз да. Онытсак, ничек бу җир безне күтәрер? Онытырлык түгел. Без Аллаһ динесе ислам өчен, милләт өчен эшләгән эшләрегез өчен рәхмәт һәм сезгә ныклы сәламәтлек телибез. Ә бүген арабызда булганыгыз өчен, килгәнегез өчен зур рәхмәт. Сөйләгән вакыйгаларны мин э, кичәге кебек хәтеремдә, ул барысын да дөрес сөйли.

Ихлас мәчетебезнең тарихына кагылган бик якты сәхифәләр бар һәм боларны белүчеләр дә, Аллага шөкер, бик күп. Үз акылыннан, рухыннан һәм кальбеннән кичергәннәрнең берсе, ул Рәшидә Искәндәр кызы Солтанова.
Фидүс Әгләмович, ул

Ышаныч бар ине. Һәм без мына, хатын-кызлар, мин ул хөкүмәттә правительствола тег бүлек мөдире буларак, һәм башка мына банкирлар Резеда Азаматовна, һәм башка бик күп безнең хатындар, без Мөхәммәт хәзрәткә ярдәм итергә тырыштык. Һәм Минеңсә, моны беренче Корбан байрамын ничек үткәрү, Мөхәммәд хәзрәт аны э, белә инде, һәрвакыт сөйләй. Унда бит инде халыкны мин мына шулай итеп китереп, китереп мына шулай итеп теге э, һуйдырдык бит инде. Халык барырга какой-то курка ине или белмәйм, анда совершенно другое было, да. Ә хәзер

Я не знаю, бу алма, Алла кушуымы или ни, уның мына шундый кешелекле һәм шундый мына көчле булуын аңлатам. Минеңчә, әлбиттә, уның белән э, күптәр ризалашмаган. Әмма ләкин ул еңеп сыкты. Менә бүгенге көндә лә уның эшләре алга бара. Ул э, менә әгәр дә безнең ошо э, попечительский советның рәисе буларак

Нигә китергә, теге озак дөньяга китергә, миңа нигә тыныс булырбыз дип уйлыйм мин.
Үзенең үткәнен белмәгән халыкның киләчәге булмас, диләр. Менә безнең Ихлас мәчетебезнең дә матур тарихы бар. Һәм шушы тарихны белү, мөгаен, безнең киләчәгебезгә дә якты сукмаклар салыр, шулай бит? Тугры фикер, мөкәммәлдер кылган эшләре аның. Хикмәтенә акылы җитмәс һичкемнең, диләр. Бу, Раббыбыз Аллаһының Үзенең сөйгәннәренә, бәндәләренә салган бер куәт, бер көч, халкыбызга, Ватаныбызга, дин Исламга Салган бер мәхәббәтенең җимешедер. Аннан соң әйтәләр бит, менә шундый хәдис тә бар, Бу дөньяда мәчет корган кешегә Аллаһ Тәгалә мәңгелектә оҗмахта бер сарай, матур патша сарае корып куяр, диләр. Бина корыр, әйе. Без, мөнәсәбәтеннән файдаланып, бүгенге тапшыруыбызның азагында, Халкыбызның олуг улы, якты эзләр калдырган гомер кичергән, арабызда булган Фидүс Аглямович Ямалетдиновка тагы да шәрифият, кадер-хөрмәт телибез, Раббымыз Аллаһ аңа үзе юлбашчы булып, гали дәрәҗәләр насыйп әйләсен иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге программабыз ахырына якынлашты. Һәрвакыт безнең белән булыгыз,